tamasuk orang nang memperhatikan jua uh, tentang maksudnya tuh panasnya perpolitikan benua kita nih nah aku mengikuti itu tuh jadi aku melihat uh, bahwa benua kita ini nih udah mulai terpecah belah han itu tuh yang menurutku kurang-kurang bagus itu tuh efek dari uh, perpolitikan ini karena tak beli kita berkelahian padahal kita sebenua ha Ya kalau makanya aku himbau nih yang nonton kita jangan bakakalahian kita nih badangsanakan ih cukup nang di daerah lain aja nang lada minto kita jangan ya kalau nah lawan juga Dari kasus ini nih, aku dapat fakta tentang netizen kita Banjar ini. Bahwa netizen kita Banjar ini inya mau umpati anu aja apa ngarannya tuh banyu ke mana ke situ inya umpat. Ingat kada dahulu pas waktu banjir Habis habisan tu paman birin di anu di hujat hah aku malihat ti anunya apa komentar komentar netizen di sosial media betapa parahnya kan hujatan hah netizen kita banua tu ini ni pulang uh, kosong dua kalah hujatan ke situ juga pulang macam-macam tuh kalimat-kalimatnya kan artinya aku melihat lah bahwa masyarakat Banua kita nih apa yuk modelnya mau empati banyu larut ih nama nenang hendak inya hujat inya hujat nang sesuai momennya han ya lah tapi aku nih kada kawa tapi banyak bapandir kawan nih takutan jua aku kita ngalih kalu lih wahini nih bapandir pandir nang macam ini tapi nang jelas lah intinya aku handak uh, sedikit berkomentar misalnya tuh kawan leh aku nih main catur lawan urang imbah tu pas permainan pertama aku kalah dan aku melihat bahwa gerakannya itu culas dan kada dilihati oleh wasit kan catur tu kan ada juga wasit ikam kira main bal aja kah wasit ada juga imbah tu aku meminta untuk

Han, coba contoh lain lah misalnya lah. Misalnya ikam imbah kemalingan neh. Eh, eh ikam kada hendak lagi kemalingan, mestinya ikam perkuat kalau anu mu rumahmu tuh sistem keamanannya, ini CCTV segala macam.

Nah itulah, itu pang juga pentingnya kita. Eh, eh. Tapi nang jelas lah, seperti videoku yang pertama itu, pernah juga membahas nang kakak ini nih. Intinya kita kawan nih bedang sanakan aja sebenua lah. Eh, eh. Jangan nano, jangan jangan larut kita dengan eh, narasi-narasi uh, nang apa yo berpotensi untuk memecah belah kita nih eh, kada boleh kita kada usah nang kaka itu eh kada usah kita nang modelnya umpat-umpatan tuh nah, hendak nang uh, apa yo istilahnya ya intinya tuh kada usah nang berhimat-himat jangan jangan berpecah belah intinya benua kita lah mm -mm. Tang kalo masalah mahujat ti itu biasa aja pang udah nang mana nang patut dihujat dihujat kan kita banua tu kaitu pang han aku paham dah paktanya bila ada urang nang kana kasus dihujat padahal inya kada mandukung siapa-siapa kada inya handak mahujat banar ai hiih han. Jadi itu pang kawan ai nang handak ku padah akan wadah bubuhan ikam dan menjawab pertanyaan pasukan true nang handak maulah video ini nih ikam nyaman ai menyuruh aku maka deg degan meulahnya salah salah pandir pang ditangkap urang aku nih tau lah. tapi itu pang lah han nang paling intinya nah eh terakhir juga siapapun kawannya kita nih pemimpinnya amun ikam di rumah masih panguliran kada pacang berubah hidupmu Heeh. Pemimpin tu merubah hal nang ada di wadah kita ni secara umum aja nang iyanya di hidupmu tu pa ikam seurang ya lah ini ni pasti ada yang komen gin nak weh bang kahfi mendukung banar ka paman birin kadada mendukung paman birin iih itu pendapatmu banar ai mendukung paman birin aku betaman lawan sidin ja kada suah iih sidin kenal lawan aku ja kada. aku tim sukses sidin kada diberi duit kada han tapi karena aku nih merasa kawannya bahwa beberapa orang mendengarkan aku bepandir makanya aku hendak mengimbau lawan bubuhan kita banua jangan terpecah belah itu aja itu aja sebenarnya intinya kada ada masalah aku politik politik aku kada ngerti politik mm mair nang melihat susu ganal aja kita nih ah oke lah itu aja lah sampai jumpa